Li ħa ngħid illum tant hi ovvja li kważi ħa titqu. Imma qegħdin nagħmluha din il-ħaġa iva jew le. Mela, il-kontroll huwa kollox. Ġifieri, pereżempju, ejja ngħidu aħna għandek avveniment hemm il-Eurovision. Kemm hu faċli li inti tistieden erbat iħbieb, kulħadd jiftaħ l-appetizer, kulħadd iġib it-take away, niftħu l-pakketti u waqt li qed naljenaw rasna bit-television qegħdin naqru qed nieklu u f'daqqa waħda ara naqra kemm kilt qaset ninduna imma x'uġigħ ta' żaqq dritt it-toilet. U faċli għalija ta' li noqgħod niġġudika jew noqgħod ngħid isma' pereżempju tagħmilx hekk jew tagħmilx hekk, jien l-ewwel wieħed kemm-il darba illi ngħid isma' ara naqra kemm bqajt niekol Avolja ma kellix ġuħ imma bqajt niekol u terġa' aħna aktar guilty. Aħna bħala coaches illi nafu dawn l-affarijiet, illi tgħallimna dawn l-affarijiet x'suppost tagħmel x'mhux suppost tagħmel, tajjeb, billi aħna nafuhom però, kemm napplikawhom iħollu jorbot. U l-istess appell ħa nagħmillek. Illi inti mhux billi taf, mhux billi tisma' l-Grasso joqgħod iparla fuq il-Facebook tajjeb, jitfa' dak il-video ta' kuljum, mhux kemm tisimgħu jgħodd, kemm tagħmel milli jgħid. Issa di tgħodd għalija wkoll illi jiena importanti wkoll illi nagħmel dak li qed ngħid. Tajjeb? Issa, il-punt tal-lum huwa dan, il-kontroll. Mela, inti importanti illi tieħu over is-sitwazzjoni kemm jista' jkun. Mela, għall-mod tal-kelma, jekk naf illi dan il-weekend hemm il-Eurovision, jiena qed nipprepara mentalment illi naf illi isma' ħa jkun hemm ċans kbir illi meta ħa nkunu l-erbat iħbieb illi nkunu, kulħadd ħa jibda jġib l-affarijiet. Issa jiena għandi għażla, jew ngħid M'hemmx tagħmel illum il-Eurovision, u mbagħad il-Mother's Day, u mbagħad l-opening ta' ma nafx fejn, eċċetera eċċetera u dejjem ikun hemm xi skuża. Ok? Jew inkella ngħid isma', jiena għax naf li ġej il-Eurovision, per eżempju, u għax naf li ħa jkun hemm ħafna ikel illi jista' jwaqqagħni, jiena nista' ngħid isma' jiena ħa niekol qabel, ħa niekol l-ikla tiegħi normali, ħalli mhux dak il-ħin tant għandi ġuħ li ma bdejtx nara u kulma ġie quddiemi bdejt niekol. Imma jiena kilt u ntlejt, u litteralment qisu għandi l-kontroll, għandi l-għażla ta' x'se niekol u mhux se niekol. L-istess fejn jidħol l-exercise. Mela aħna per eżempju, dakinhar ħa nerġa' naqbad mal-weekend tal-Eurovision, tista' tgħid isma' jiena dakinhar ħa mmur nagħmel it-training għax naf illi meta nitrenja, wara qisnu bla ma rrid inqas ikolli ġuħ, inqas ikolli aptit niekol kull ma nara. Allura l-għażla hija f'idejk. Dan il-weekend xorta ħa jiġi. X'tieħu minnu dan il-weekend ħa jgħodd. Jiena ħa nissuġġerilek li inti xorta tieħu pjaċir tara t-television jekk jogħġbok il-Eurovision pereżempju. Imma ħadt gost bil-Eurovision u l-għada ma tħossokx guilt li tgħid ara naqra kemm jiena ċuċ, erġajt, tħanżirt, bis-sajf wara l-bieb erġajt mort Pass lura jew tnejn jew tlieta, l-għażla f'idejk. Il-kontroll huwa tiegħek, tajjeb, ħajtek hija tiegħek, agħżel inti x'l-aħjar għalik. Niltaqgħu.